Amannazaray diýýär, o Ýazgeldi aýdýar, ýeňjem öldürerin baryp diýýär. Holla uzynda ýörýär, pylan ýok onda dokuzda çykarýar diýip, dokuza barypdym, Balkandan aýally oglan on ikä gelip görüň, iki sagat soň şonçalyk gatnap duranda Gurban aga. Bäşe-de gelip görüň, o gaýrat ediň, o adamyň iň soňky jolly. Bäşe gelip dur, aýally oglan gelipdir.

Şu ýeri razymy getirse bolarmy? Ha, halypa jan, janyň sag bolsun. Diňle agam, jan saňa reklama gapdy. Hemmäňize. Maňa maňa şu diňläp otursalar güldürmek kyn agam. Heň herde ýörüýşi. Gitara çynýan ýoksa. Ine hakyky talant juwo. Gaty kyn o güldürmek, ony şuny güldürmeli-dä. Ýa şuny ogul gülüp gördüňmi diýer. Dol gymylly bamy diýipdir, ýöreseň bar, dursaň ýok diýýär. Gymylly bilen zat ýok-da öýde. Obada batyr we dawakeş jög bolupdyr, Şirmene, teňki ýan gyşymyňky dogy sokuly diýip, irden gölegçi gitdi, ony geleňokmy diýip, amyň jaýy opurylyp dur-a, waýbal boldy. Bizem bizar ogam, gaýra, iň soňky öwülýä ertiň almady getiräý, mellege jaýlaýaly diýip, gaýdyp duralok-da. Iň soň göwünli awaryň şeýip dur adamyň süňňi çykaýypdyr-da ýatan mazar eken-dä. Jaýyň aýdýanlar gygyrýar, Hossa, eý, adam näilli, ýene opur! Eý, opuranok bol, ýer eýeli, ýeriň eýesi bar, näme etsek bar diýip, hossalar aýdýar, Gapdalnyňam oň ýerini daguwa aýdybam alar aýdýar. Şäheriň trotuarynda biri çilim çekip dur, dik ikisiniň şagalynda. Birä üç metr gazýa, birem üç metr gümýä. Birä üç metr gazýa, birem üç metr gümüp barýa. Näme edýäňiz eý diýipdir. Iş edýäs, seňki nämaý diýip. Ol-a gazýa, senem gümýäň. Arasynda atam bag oturtýanlar-a. Şol işden jogap alyp galarsyňyz. Her kim öz işine göre gelmeginde. Ýaşulylar biri-birine gürrüň berýär, Amrakka uruşda bolanlar. Urşa bardym, otuz sany nemes meni kowalap gelýär diýipdir-de, Leningrada geldim, ol baryny oklur diýip, kowalap gelýär. Moskwa geldim ol aýagymdan ok degip diýipdir-dä. Ýanyna gaýdaýyn-da, ok degen gowy boldy, bolmasa bary nemes alyp oba geljek ekeni. Yzyna düşüp gelýärler-de. Ine, awtobar üç sagat çyzyp bardyr-da. Är-aýal odun çapýar, paltany sapy-sypyk gidäýipdir-de, aýaly aýdýar, Kaka öwülýärler, çagyr öwülýärler diýip. Muny Hindistanly bir öwlýany aýtýar diýýärdi. Oho, kagyz olar ýetişmezädi. Ýa şulaýda bulaň baryna bergin bar, bular gelmez şu wagt diýýärdi. Okup berdiň, gowşuň gelýämi diýip. Ullakan bir jaý, eşek bu eşekdir, jaýyny bu ojak bolýar, gapdalyna boçka ýa kerpiç gerek-dä. Bar oglum, pylan kakaňa bar, kakam iki ýyldyr boçkamy ber, eşek etjek diýýärdi. Goý aşyny eşek ýaplap örer ekeni-dä. Pylanka kakyny iýdirip boçkaň bir eşek etjek diýýär. Ogly gaýda boçka beýik bol, bedre bolarok bolmaz diýýär. Ygrasy nereden edýär? Her kim öz amadyna seredýär. Maňa biri jaň edýär-de, Aşyr, üç ýüz altmyş öwlüýäde aýlanyp ýörün, Babajan diýýär.

Diňläp otyr welin niýe? Onuň ne aralygynda bir çaý, suw, piwe zat içýä-de, oglana bäş minutjyk gaýrat ediň, men bir aýak ýola gidip geleýin diýip, tuwelede gapdal turdy, ol niýe oturandyr. Indi gelip nähili anyk söz aýtsa gülmäliň-eý. Gowusyndan gowusyny aýtsa-da gülmäliň, gülen heleý diýipdi. Annaran hem tuweletden geläýdi, gowy anyk söz aýdypdyr, onuň birem dildüwşen-dä. Gülenok diýer-de. Annuraz aýdýar, ýaňky anekdota özümem halamady.
Oho, Hallyş! Ýar gije dagy joşup-joşup gürläpsiň welin, diliňi her ýana sozup, welin, diliňe dil goşup berip duran öýdýän-ä, Polşada! Saňa aýdaýyn hä. Şu aýal maşgala bolup seň garşyňa çykýan men. Ýöne sen erkek bolup bir aýal maşgala gürlemäne utanmansyň. Hä, ýöne men bärde utanyp-utanmaz ýaly Hudaýa şükür hiç kimiň öňünde aýybym ýok. Indi aýdaýyn saňa. Hallyş, kelle sullakan, boýy gotduk. Saňa ýüzlenýän men. Diňle. Owa, näme diýipsiň? Owa, näme Öňümden çykýalar, halamok, palan edemok. Hawa, görmeli-ä ekeniň-dä, halamaýan bolsaň, blog etmeli ekeniň-dä. Ýene-de çykaryn öňüňden. Soragyň barmy? Hawa, men gürlämde, Hudaýa şükür, gygyramda-da, näli reklama edemde-de, men öz bolşum bilen reklama edýän. Men il üçin özümi üýtgedip bilemok. Ýa men näzirgäp, aky berär ýalyk, ýa men erkege ýa-da ilere görünmä aladam ýok. Düşünýäňmi? Men öz bolşumça erkek ýaly aýal bolamsoň, erkek ýaly bolşumça çykýan çykdoga. Men näme deýin, pul üçin ýa-da başga zatlar üçin özüm üýtgedi bilemok, näzirgä bilemok men. Men diňe öz ärimiň ýanyna näzirgä bilýän. Tiktoga çykyp näzirgäp, figuralamy, eýlämi, beýlämi görkezi bilemok men. Men şolar ýalak arramyssy aýal. Men olar ýalak erkek ýaly aýal bolansoň, şu halka-da öz erkek ýalak, näme diýeýin, erkek ýalak bolşumy görkezýän. Düşünýäňmi? Sebäbi men kiçilikden özüm erkek ýalak önüp ösdüm-dä, bilýäňmi? Meni eje, bizi durmuş şolar ýalak erkek ýalak bolmany öwretdi. Hawa, kiçilikden özümiz kynçylyk görensoň, näme diýeýin, ejemiz bilen şeýdip, Gazanç diýip ylgansoň, biz şolar ýaly erkek ýalak bolup galdyk. Bagyşla bolýyn. Näme diýeýin? Ondan ýene bir zat. Hawa, muňa her erkegi, erkegini ýygnaýan ýokmy? Hawa, muň erkegi ýokmy? Muň gaýynatasy ýokmy? Gaýynenesi ýokmy? Alla şükür, janlary sag bolsun, hemmesem bar. Hawa, gaýynatama, meň ýan ýoldaşyma gezek gelsek, Ýan ýoldaşymyň ýygnap ýygnamaz ýalak köçede ýatan ýa-da köçede gezip ýören ýa figurasyny eýlesini beýlesini görkezip ýören hawa heleýler bar-a olar ýalak heleýi ýok ýygnap ýygnamaz ýalak heleýi ýok Hudaýa şükür ir bilen sagat gara daň bilen iki sany çagamy goýup sagat sekizde turup hawa agşam ona çenli hawa ondan soň reklamalaryny edip on birde Çörege, oba suwa agzy zordan baryp ýetýän heleýi bar. Alla şükür diýip ýaşaýar meň ýoldaşym. Oba, gije-gündiz işläp aýak üstünde durup halka hyzmat edip ýören aýaly bar. Ol, ol oň ýaly akbary köçede gezip ýören aýaly ýok. Ýygnap-ýygnamaz ýaly. Alla şükür, meň aý, meň ýoldaşym

Eýe çykmaly erkek erkeklik borjuny ýerine ýetirmeli ýerinde sen gaçyp taşlap gidipsiňä dogry dämi onnoňam o palan ederinow piskan ederinow sizi oňarýaňmy gel et türkmenistanda gel gurla şu taýda gurla şu diliňi on iki ýerden bar on iki ýerden gysdyraýyn men seň oňarýaňmy o gürji güjük ýalak bolup o aňyrlarda daşary ýurtlarda beýdip üýrüp durma. Oňarýaňmy? Şu daşa şu Türkmenistana gelip gurla-da sen. Sen utanmadyňmy? Hawa, özüň Türkmenistanyň raýaty bolup, biriniň daşary ýurtda oturyp, hawa, öz, näme diýeýin, öz aýal-gyzlaryňa gurlap degmäne sen utanmadyňmy? Ýene bir zat aýdaýyn, hä, näme reklama etsemem öz adymy reklama edýän. Hawa, ýene-de gygyrmagym dowam ederin. Ýene-de gygyraryn. Ol meň işim. Ol meň problemam. Men gygyrsamam, etsemem, öz asuda, parahat ýurdumda gygyrýan. Hudaýa şükür, siz ýalak daşary ýurda çykyp, hawa, gygyryp, öz, näme diýeýin, öz türkmenlerine ýa-da onsuna-munsuna degip ýöremok. Alla şükür, halalçyk gazanjym üçin gygyrýan. Şu gygyryp, reklama etsemem, hawa, olar ýaly näzirgäp reklama edip bilemok men. Meň bolşum bilen halaýan meni görsün, Sen ýaly halamaýan bolsa seň komentaralaň bilen goşup meni blok edip zyňsyn o komentaralaňa ýazan bolupdyrlar a senem oňardow senem oňardow senem oňarjak bar entek türkmenistanda ýokdyr şony aýdaýyn size hudaýa şükür men siz ýalak bolup ony muny satyp ýöremok men hudaýa şükür eşik satýan men adam satamok şony aýdaýyn size meň erkegime gezek gelse meň erkegimiň nällekdigini sen erkekdigini göresiň gelýän bolsa Gel şu Türkmenistana. Meň erkegimiň Meň erkegim saňa gerekkä? Saňa görk özüniň erkekligini görkezjekler kändir. Sen daşary ýurda çykyp gaty kän gürlediň, hä? Onnoňam o Bagtyýar şowa gezek gelsek, hä? Bagtyýar şow birinjiden-ä seň öz marylyň, ikinjidenem ol oglanyň öz magazyny. Bagtyýar şowy menden gowy tanaýan ýokdur. Bagtyýar şowyň öz gazanjy, öz zady. Islese gygyryp satar, islese gygyrman satar. Düşündirip bildimmi? Bagtyýaryň öz zady ol. Öz eşigi. Ýa-da iliň eşigini alyp satanok. Onnoňam sen näme diýipsiň? Hawa, rek, sen bir puluna, guluna tutduryp goýlansoň näme? Hä, onda nememi? Iki müň man, iki müň manada, müň bäş ýüz manda, üç müň manda aýlyk işleýänler onda gul bolýamy, seň pikiriňçe? Hä, onda aýlyga işlänler neme bolýada, dogry dämi? O, sen adam äsgermezjek bolýaňmy? Sen Owo sen senem onda daşary ýurtlarda işläp şu manat aýlyga işläp ýörensiňä ýa sen başga zat satyp gün görýäňmi men düşünmedim owo onda senem gul bolýaňda hä belarussiýada ol kim aýlyga işlesede hem kim nämä işlesede hudaýa şükür öz ýurdunda işleýäler öz ýurdunda gul bolup ýörler sen ýaly daşary ýurtda gul bolup ýörenoklar düşündirip bildimmi. Şu sözüm bilenem saňa bar-a hemme zadyň düşüniklidir öýdýän-ä. O hapa söz, hapa sözler sögüpsiň, eýle-beýle diýip oňarýaňmy, gelsene. Men seň bar-a, şolar ýaly etmäňe, gürlemäňe garaşjak-da. Sebäbi seň öz bajyňa, ejeňe şeýdipdirler öýdýän. Sen şo, şon ýalak zady görensoň şeýdip gürleýäň-dä. Hudaý saklasyn, olar ýaly gürrüňleri bar-a, biz bar-a, Allajan agzymyza-da almak, Hudaý saklasyn, agzymyza-da alyp bilmeýäs. Ol-a görmek eken. Toba estagfuralla. Sen ýalak bara ogul ogully bolaňdan bara on sany ýigrimi sany ogul bergil bolanyňow utan-ow bolup ber şuňdan.